Төрдө күннэн күндү оҕолор, бүгүн биһиги э, Кылач Шагер эһигини кытта кинигэ бу олоххо киһи үлэһит киһи буоларыгар, киһи үөрэхтээх киһи буоларыгар, уостан киһи олоҕор дьиитин туһунан кэпсэтиэхпит. Эһиги аҕа дьаммын э, оскуола үөрэнэһиттэн эмиэ постоянно кэлэн кинигэ оларсар уонна кинигэ ааҕар этим. Киһи уопсайынан бу оскуолаҕа үөрэнэр кэмигэр эрэ буолбакка, үлэлиир кэмигэр буоллун, студеннар кэмигэр буоллун, кинини кытта үйэтин сааһын тухары кинигэ алтыһа сылдьар. Киһи ааппап буллаҕына ол аата кини билбэт. Мин бүгүн эһиэхэ бу бастаан оскуолаҕа киирэн баран биһиги барак чемпионок буолар этибит. Онтон Тюгена кэнниттэн пионер буолар этибит. Пионер кэнниттэн буоллаҕына комсомол диэн баар этэ. Бүгүн мин эһиэхэ бу Аркадий Гайдар Тимур его команда диэн кинигэтин туһунан кылгастык кэпсиэм. Бу кинигэ буоллаҕына оҕолор табаарыстыы оҕолор бэйэ-бэйэлэрин кытта түмсэн дьоҥҥо үтүө дьыаланы оҥороллорун туһунан кинигэ буолар. Олор билин Тимуровскай үлэ диэн баар дии. дьаһалта. Кырдьаҕастарга игин көмөлөһөн Тимуровскай билэ субботник курдук хадьааччыгыта кылаһаны дьаһалты ол ол курдук ол хамсааһын бу кинигэттен саҕаланна буолатты бу кинигэҕэ буоллаҕына эһиги хасты оҕолор эһигиттен арыый аҕа оҕолор пионер оҕолор түмсэннэр бу уопсайынан Советский Союзка херии иннинээҕи бириэмэ тыһынчы тоғыз сүүс төрдө хынлаахқа хоруллубут кинигэ буолар Аркадий Гайдар диэн үрдээх үчүгэй суруйааччы. Баар этэ оҕо суруйааччыта. Бу кини суруйбут тыһыынча тоҕус жүз төрдү сыллаах этэппитим курдук хоруйа. Ол сыынан киһи маннык бириэмэтигэр бу төрдүс класс булун онтон алтыс, сэттис, ахсыс, тохсус, онус класстарга тахтан истэххэ таа иһигин интэриэскит, интэриэскит уларыйан иһиэхтээх. Ол интэриэскитин кытта эһиги бэйэҕит улаатан иһиэхтээххит. Значит, эһиги кинигэлэргит эмиэ улаатан иһиэхтээххит. Первый класска холобурун Корней Чуковскай игин мой дады иригин аар боллаххытна бытта билигин болла холор бу гайдара ахтаххытына онтон хэттис ахсыс судьба человека игин диэнти шолохов кинигэлерин ахтахтытына Фадеев кинигетин холобурун молодая гвардияны ахтахтытына Бу кинигэлэр куһаҕаҥҥа хаһан даҕаны үөрэппэттэр. Кинилэр буоллаҕына киһи волялаах буоларыгар, инникигэ сыаллаах-соруктаах буоларыгар, дьону кытта тэҥҥэ алтыһарыгар, дьону таҥастаабат буолууга, дьоҥҥо көмөлөһөр буолууга, туох усунан Үрдээх элбэххэ уонна үчүгэйгэ өрдөллөр диэн этиэхпин баар. Мин бу кинигэлэри кытта тэҥҥэ улааппыт буоламмын, кулутун ханааччыбын, холобурун бу кинигэ маннык куруллубут этэ, бу кинигэ маннык куруллубут этэ. Хаһан даҕаны табаарыстарга таҥнаран биэриэ уохтааххын диэн. Кырдьаҕастары таҕыстыа уохтааххын диэн. Куруутун дьон туһугар үлэлиэхтээххин диэн. Оннук өйдөөх-анаалаах бу кинигэлэр киһини иитэн таһаараллар диэн этиэхпин баар. Онон кинигэтэ ааҕын, Ким элэппит кинигэлэрбин, холобур, бу Тимур его команда болды. Молодая гвардия Фадеев кино болды. Судьба человека, Поинта от смена. Эти кинигалары ыланнык классикалар болды. Эти кинигалары ыланнык үйретин, онно эти билин эппитин курдук эһиги төрдүс класска хажан аахпыт кинигаларбитин, бу биһиги билинтемин төрдүн хастаах түрдүн биир хастаах киһи. Ол кинигаларбитин өйдөөн кэлэҥҥит эмиэ оҕолорбутугар эһи эмиэ маннык кыра болорунан окуп олоргу эмиэ кэпсээн онтон эмиэ көлөнтөн көлөнө анньык бара туохта кинигэ киһини иитэр кинигэ киһини үчүгэйгэ үөтэр молодцы элбэхтэ кинигэни ааҕын ким ааҕар ол элбэҕи билэр ким кинигэни кытта алтыар ол сайдыылаахтар диэтэр